ɛwɔ ɔnkɔmala hɔ no da primary school hɔ no ɛwɔ the light no branch baako so so ɛwɔ hɔ wɔatorɔ so so bi wɔ hɔ ame sanwakyi afrɛfrɛ so konkrompe sɛ konkrompefoɔ ebi kɔ sanwakyi ebi so ba ha nti wowɔ so konkrompe a na apɛ sɛ woba ha wobɛtumi ne konkrompefoɔ no aba ha sister akua baada no abusuafoɔ nyina ame ɛda ade akye Bible se yɛntutu yɛn ho fo, da bia wɔbɔ din frɛ no sɛ ɛnɛ. Hallelujah. Amen. Ɛberɛ bi aso de ama yɛn sɛ yɛma Nyame asɛm di yɛn mu hene. Ɛfiri sɛ, asɛm no ne yɛn nkwa, yɛn nkwa. Asɛm no ne yɛn nkwa. Ɛnaa no yɛ wɔda ne yɛkyɛ asɛm bi wɔ ha. Na asɛm a ɛyɛ kyɛ no, yɛhu no sɛ, sɛ ɛberɛ bi abɛdu ama yɛn sɛ, hallelujah, amen, Yesu abɛwu ama yɛn a, mese yɛhu sɛ yɛn na yɛkum no. Yɛn na yɛyɛ dɛn? Yɛkum no. Na wokum obi a, ka hu no sɛ wobɛda mu. Sɛ ɔbɛfa wo ho adeɛ deɛ, ɛnyɛ yie. Enti meka sɛ Yesu wusɔreɛ no, ɛyɛ nkunimdie ne anigyeɛ de ma yɛn, nso ɛnsan nyɛ dadwen ɛma yɛn. Yesu wuo no yɛ nkwa Nkonimdie a ne yɛ dɛ fa wodeɛ de ma yɛn nso ɛnyɛ dadwen nsa mfa ma yɛn. Praise the Lord. Amen. Sɛ wawu, wasɔre da a ɛtɔ so mmiɛnsa. Yɛgye di ɛyɛ nokorɛ. Praise the Lord. Amen. Akristofoɔ yɛwɔ fahodie. Ka amen. Amen. Na yɛwɔ nso a Deɛ asie no, ɛnyɛ adeɛ bi sɛ ewiase afa wɔn ho adi saa. Gye wɔn a wɔbɛyɛ deɛ wɔbɛtie no na wɔde wɔn ho bɛyɛ deɛ ɛbɛto no soɔ. Ɛnte saa na wɔammoaboa ho ansiesie ho antwɛn ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu a meka akyerɛ wo sɛ kɔ a ɔrekɔ no ɔbɛsan aba bio. Maame no ɔbɛka asɛm yi ama wɔahunu sɛ Awurade ɔbɛba abɛbu wiase atɛn. Amen. Amen. Ɛna na meka biribi sɛ yɛn mu sogyani mfa yɛn ho nni. Mhm. Bo nea wabɔ no. Dana adeɛ oyɛ firii. Wambo no.
Obo no. Kurom a obi a mmaa ne mmarima nyinaa tumi kamfo. Obi kura tumi de ne ba kyɛw. Sɛ wabu sogyani.
Sogyani wayɛ dɛ wabɔ no. Yɛn na anenam hɔ no. Sɛ hwee nyɛ o. Adeɛ akye adeɛ asa. Mm. Nansa na na na ɔtwe. Ne sɛ adaduane afe kora yɛ bɛba bɛbɔ. Mm. Wobɛnya so akatua. Akyiri ase. Ana wɔn agya o. Wɔn nya o da. Praise the Lord.
Amen. Deɛ yɛde yɛn nsa aka noɔ no, yɛhu no sɛ wɔyɛ ahene mu hene, wɔyɛ awura nyinaa mu awurade. Ɔno na wiase, ɔsoro ne asase ne wiase mma yɛ nyinaa ɛwɔ no. Amen.
Amen.
yɛyɛ asɛm yɛ ɔka ne marko na na ɔka pem hɔ ɔka chapter 12 no ka verse 1 na ɛkɔ ba menhwɛ asɛm yɛ hɔ hmm. praise the lord amen Yɛnkɔ ase. Onyankopɔn asɛm nie. Awurade na ɛka.
Ɔsɛ na ofiti ase nam mmɛbuo mu kasa kyerɛ wɔn sɛ. Ɛte fi ase na ɔse sɛ.
Turo hwɛfoɔ bɔne no. Turo mu hwɛfoɔ bɔne. Ka ame. Ame.
Ah, Bible se Nyankopɔn bɔɔ soro bɔɔ asase. Na ɔyɛɛ turo bi wɔ Eden. Na ɔde nipa kɔduaa hɔ. Ɛnyɛ saa? Sɛ ɔnwɛn hɔ, ɔntena hɔ na ɔnwɛn hɔ. Ɛhɔ nyɛ ne dea.
Praise the Lord. Amen.
Ɔn sɛ
Aberɛ biara Nyankopɔn ba bɛsra no o. Hallelujah. Amen. Ba mepɛ sɛ ɔte ase sɛ ɔsɛ ha eturo ɔse turo deɛ.
Turo hwɛfoɔ bɔne. Mm. Ka amen. Amen. Ɔde onipa na ɛde kɔ dua hɔ yɛhwɛ sɛ asase ɛda hɔ nyɛ yɛ dea. Nyɛ yɛ ne ɛbɔe, nyɛ yɛ ne ɛnwono yi. Panyinfoɔ sɛ pɛntɛn asase ɛna hɔ kwa. Ka amen. Amen.

Asase no na ɔkɔ, obi na de wo ba sa. Nti sɛ onipa te wiase wei sɛ na ɔyɛ ɔhene. Anaasɛ ɔyɛ ɔmampanin, anaa ɔyɛ sikani, dibea bi, otumi bi, na ɔmmu Nyame a, na n'asɛm ayerɛ ho. Asase, wo dan na asi ɛdeɛ yɛ wo dea, bɛnsi obi asase so. Obi ma wo mpa. Ɛna ɔde wo bɛhyɛ ti sɛ so a ka wone sɛ mpa no nyɛ wo deɛ yɛ obi mpa ɛntu yɛ rɔfɔ sɛ mɛgye me mpa nyɛ bɛhyɛ ti na woyie na ade bɛsɛe kaa me yɛ wo sɛ asase yɛ da hɔ yi ɛyɛ onyankopɔn dea ba yɛyɛ no rɔf na ɔso ɔgyina asase a yɛbɛtena he me sɛ atɛmmu ɛbɛba no nyankopɔn ɔpɛ kora a ɔmfa gya mmɛhye yɛn deɛ ɔbɛka no sɛ mo nsɔre na memfa ma asase ɔmfa no deɛ na asase nipa mɛnyɛ rɔf nipa wanyina wie no yɛnyɛ no rɔf ɛna yɛbɔ obi abɔne so dwa a nyɛ nyame nti ɔse yɛdwa ɛbɔ afra bɛduru n'anim hwɛ nipa deɛ asie onyankopɔn ankasa ada ne ho sɛ onipa tebea ba asase wɔsee so halleluya ma wɔka asɛm bi abu bɛbi wɔ ha yɛhu sɛ yesu yɛ onyame ba wo wotie ne ye saa na ɔmo ho no ba sɛ na ɛyɛ afuo wura no a
meboa
afuo wura no na aba wiase no nanso ɔmo ahu no ɔmo nim sɛ yɛ ne ba ɛna ɔmo kyi no kun no hɛ ɔkɔtɔ wo a ɔsɛ kɔtɔ anoma wo a ɔsɛ anoma nti ka ho sɛ sɛdeɛ onyankopɔn teɛ no saa na yesu no ɔteɛ wobɛtumi ahu ɔsonsoneɛ ɛnti ɔka kyɛ frɛ pɛ sɛ deɛ ahu me no wahunu agya no kaa me deɛ wahu no wayɛ deɛ wontumi nka nkyɛ sɛ wohu sɔfoɔ ne wahunu adagye mɛ na wonateɛ
praise the lord tiɛni yɛ paa adamfoɔ nkɔ ɛba nkɔ yàrá kẹtù sukùl mẹmẹtì fie ẹbọ a ohun yẹn náà wọ hàn
tiẹni yẹ ẹtì báàbò sẹ Twerɛ mu a, ka asɛm bi ɔsi hɔ ɔka no ɔma me ɔsi aseɛ na mɛbɔ mu ka sɛ nipa bi yɛ bobeturo onipa bi yɛ ne bobeturo na ɔgye wo ban hyiae ɔgye wo ban hyiae ɔtu mu sakyimina ɛna ɔtu mu sakyimina na ɔtu mu abantentene ɛna ɔtu mu abantentene na ɔde fɛn akuafoɔ bi ka ame ame mɛsɛ adam nyɛ ɔna bɔ turo no nyɛ ɔna yɛ turo no ɔbɛdɔ afuo adɔ adam ba na ɔkura sika ne asɔ ɔbaa na adua na turo no ni hɔ ɛnsoe asase hɔ ana so ɔbaa na asase no ni hɔ yɛawo no abɛto no ɛnti saa ahemfo tɔ na sɛ na mo asase na ɔmotwea ma nso a moyɛ mmɔbɔ mowie nyame agyina kwana mowu a moakɔhɛ me

Nyansasɛm pa papa. Wode adeɛ? Tie papa.
Nnua no mmɔ dan no so. Ɛbɔ dan no so.
Enti kae hunu sɛ da a Nyankopɔn bɛba no, mm. sɛ Nyankopɔn na n'adwuma sɛ ɔnyɛ mpo a, mm. Nyame bɛtumi aka sɛ, nnua no a meyie. Mm. Eh, dabi, ɔbɛtiri sini na yɛkɔpaa no nana no nnua so, ɔmfa nkyɛ. Hallelujah. Amen. Ɔmma no ahome. Ɔbɛma no ahome.
Praise the Lord. Amen.
Wadua biribi, ɔbɛtwa so aba.
Ah, Ɛno nso ɔmo sɛ asase no nyane dea. Ba asase wura busa ne hɔ dua, ɔse asase wura, dua no, ɛyɛ wo dea, ɛyɛ Nyame dea, monkɔ pae mfa mɛyɛ Nyame no dwuma.
Wɔgye! Praise the Lord!
Yɛnhwɛ dɛ nkɔ ne fie. Ɔse Nyame adwuma, ɔnyɛ kaprɛba. Meboa?
Atebom ahene, wonkae no?
Nyankopɔn, ɔnhye no.
Wotie ne yɛ paa?
Ɔse adeɛ wei yɛ Nyame adeɛ na ɛyɛ Nyame asase a, daabi, ɛyɛ Nyankopɔn na n'asase a. Yɛwɔ ahemfo bi wɔ hɔ mu wɔ nimdeɛ. Yɛwɔ ahemfo bi wɔ hɔ a nimdeɛ ni wɔ mu. Wɔn ni baako koraa. Praise the Lord. Amen. Sua asɛm bi wɔ ha.
Mm. Enti sɛ metu ahemfo fo sɛ nsaase a wɔte so nyɛ wɔn deɛ, wɔn yɛ adeɛ bi, wɔn mfa nyɛ nnwuma bi, mfa nsiesie wɔn ho, mfa fa pɛm wɔn ho daakye. Bi mu ayɛ bi. Ebinom yɛ bi. Wɔn nso bi so ntoa so saa. Wɔte aseɛ. Kwasɛm paa. Praise the Lord. Amen.
Enti wo hwɛ Nana TV trɔ no so yɛ adwuma bi wɔ baabi Nyame bɛ hyira no
Na me pɛ sɛ wiase nyina ahemfo sua deɛ ebi no mo yɔ Na me pɛ sɛ me ka kyerɛ ɔmo sɛ nyɛ deɛ ɔmo yɛ no deɛ ɔmo yɛ no susua ɔmo nyɛ akɛse akɛse fi asase no nyɛ ɔmo dea
Me boa Enti saa ahemfo Nana Gyima no ne ahemfo Nana ɔman hene ɛne eh, eh, TV trɔ no me bobɔ ɔmo din nyina wo tie no yie ɔmo nyɛ deɛ kyɛɛ so fi sɛ asase ɔmo te so nyɛ ɔmo dea
Enti sɛ wonya sika baabi na Nyankopɔn sɛ yi tate kɔ ɔhene, wogye asase no so sika fa de kɔ ma Nyame ɛfiri sɛ asase no pɛntɛn asase ne. Obi brɛ w'asase ɔhene wogyaa no? Dabi, ɔhene firi de fa mmara kwan so. Ɔhene fa deɛ? Mmara kwan so. Sɛ ɛyɛ n'asase? Ɛyɛ n'asase. Ɔhene asase yɛ wo dea? Nyɛ ne dea. Ɛyɛ abobɔ me yɛnhwɛ.
Saa. Ɛberɛ bi bɛdu obi adeɛ wura no bɛbobɔ n'adeɛ. Bobɔ, yes. Ayɔnfoɔ ne Nyankopɔn adi apereapereɛ wɔ asase so. Mese, ntoma, mmarima ntoma, yɛbobɔ a,

Sɛ woyɛ ɔsohene meboa, didi so meboa. Asɔfoɔ so mommra mɛdidi so, ɛna aman mpanyinfoɔ so mommra mɛdidi so meboa. Ɛna wɔde turo no ama mo sɛ asase no so monhwɛ so, nipa baako ntumi nyɛ so adwuma, nti monhwɛ so. Ka amen.

nipa nni tenabea meboa last na no sɔfo gyan sɛ yɛkɔ akra na na mɔka asɛm yi bie ma adwene mu sɛ nnipa asase yɛ akada hɔ no yɛkyɛ mu du kora no a nipa ntena so nipa ntena mu mmienu kora nipa ntena so deɛ aka so kyɛn deɛ nipa te so enti ebi ka sɛ atɛgu asase atɛgu asase asa wɔ dabi wɔkɔduru sabidi

Afuofoɔ no ankyɛ na akuafoɔ no ankyɛ na. Ɔmo bɔ no ma no kɔ nam sansa kɔ. Nam nsansa yɛ dɛn?
Ɛkɔe. Praise the Lord. Amen.
Ɔmo de bɛma no. Ɔmo mfie no koraa.
Enti nyɛ yi ɔtena. Yi ɔtena no no.
Asase no yɛ ɔmo dea. Ɛnyɛ ɔmo dea.
Wotie ni ye.
Tie paa. Ɔbadwe mma nwi asɛm no ɔmmie biem nhwɛ adeɛ. Ɛbi ɛkɔ.
Wotie ni ye.
Hwɛ Bible se Na onipa no soma n'akoa kɔe, na akuafoɔ no sɛ, Hɛ, hwan na aso? Ɔsɛ, Nnipa su ma si n'aso no. Wɔn sɛ, Mommɔ no.
Yɛbɔɔ no ma no dwane kɔe. Yɛamma no hwee, ɔkɔbɔ amanneɛ. Yɛnkɔ. Na bi ɔsomaa akɔwofoɔ bi kɔɔ hɔ. Ɛno asɛ ɔkɔɛ wa, hɛ, woyɛ ogyimfoɔ. Ɔkɔɛ wa mmɔ me din yie, wanka sɛ ɛyɛ me a. Wote nie? Wonim soma.
Wonim soma.
Hwɛ, ɛno na ɛma Moses. Wɔasoma Aaron na sɛ, Kyerɛ wo mu, kyerɛ me wo din. Nipa ko a woyɛ pɔtee. A woyɛ deɛ wɔsoma meɛ, na me kɔ a yɛammɔ me. Wotie nie? Ɔsɛ me kɔ, ɔmo ngye nni, ɔmo mmo no. Ɔbɛbobɔ no.
Wɔahu sɛ Moses yɛ ɔbadwemma. Aaron sɛ, Kyerɛ me wo din.
Praise the Lord. Aaron sɛ ɔkɔ akasɛ. me ara ne me ara ɛna asoma wɔ ɛna ɔdwene hɔ sɛ me ara ne me ara deɛ menim sɛ mɛtumi aka saa na ɔsɛ ɔmo nana bi de abraham ɔmo nana no bi de isaac ɔmo nana no bi jacob nti wokɔ a wonnim no nti wokɔ no ka sɛ abraham nyankopɔn isaac nyankopɔn jacob nyankopɔn ɔmɛgye wɔtom wotiɛnie

Ɔse ɔmo nyina nim soma nti ɔbɛsoma last one Gale ɛna ɔse ɔno ankasa abɛda ne ho akɔ sɛe mpo nanso ɔyɛ sɛ ɔbɛda ne te sɛ ɔn sɛ dresses no ɔmo ɔmo yɛ actors yi ɔmo ɔmo ɔmo ɛte films ne ade ade ɔtumi da ne ho akɔkora ɔtumi da ne ho akora ɔtumi da ne ho sɛ ɔtumi da ne ho sɛ meboa mm, kyerɛ nipa korɔ no a nipa korɔ no a ba ha ɔka bɛbuo nti yɛnka bɛ no asɛm ɛnti ɔyɛ sɛ ɔsoma bi no ɔsoma nipa bebree ɛne nti a yɛhwe ebinom o mm. yɛabu ebinom yɛdedi ebinom atam nyame asoma binom asɛm a yɛka yɛka twa dua mpo nyame asɛm obi sɔre a ɔbɛka sɛ sɔfo ɔka nsɛmfo no nyame na wadi mate wadi nyame akyɛ bɔne yɛ nyame de bɛkyɛ